abusuafo a wɔhwɛ adom tv me nua les abɛsra ma wiei enti me ma nakɔ aba na ewie a ɔno abɔ ne din ansa na nea ɛtoa so biara mede abrɛ mo Me nua, mema w'adwo ba Adom TV so. Yeah, nua. Honam mu te sɛ. Nyame adom. Yoo, wei deɛ me nua Alex, ɛɛ nyɛ bɔne. Mahu sɛ nneɛma bi rekɔ so, ɛɛ trɛnde wɔ Whats. Onua ɛɛ Patrick, yɛda wo ase ne akwanya a wode ama yɛn sɛ ɛnnɛ so yɛmmɛkyerɛ nea ɛrekɔ so wɔ Aburokyirifoɔ ɛɛ yɛn nhyiamudie. Ɛɛ nokorɛ, ɛyɛ movement. Aburokyirifoɔ nyinaa ka yɛn ho abom sɛ yɛbɛkɔ tae independent candidate a yɛfrɛ no Doctor Tom Asisi akyi. Nti ɛyɛ movement, a movement a from UK, um, Belgium, Holland, America, yɛwɔ people from China, ɛne yɛwɔ Asia, yɛwɔ South Africans. Uh, diaspora, yɛka sɛ diaspora, wɔn a wɔn Ghanafoɔ mmaa a wɔn wɔ abukyi mmarima kwantuo, amano ne nyinaa, ɛna yɛaka yɛn ho abom Na sɛ yɛbɛtae independent candidate no akyi sɛ ɛbɛyɛ a yɛkɔto aba ma no a ɔbɛwin nti yɛde nhyehyɛɛ na ɛreba. Wahu? Aha, nti saa na ɛteɛ. Covid 19 nti na ama ehu aba a afei deɛ mopɛ sɛ mokɔboa anaa moyɛ saa movement no de kɔnya position bi wɔ ɔman Ghana mu? Oh, dabi, dabi, ɛnyɛ Covid no ntira. Ɛm, ɛm sɛ two years ago no, sɛ wobɛkaeɛ a, Yɛn nyinaa wɔ Ghana, enti na yɛne Dɔkta Tom Asisi kɔhyiae a ɔregister as independent candidate for presidency no, nti ɔno na ɔde saa ayi baeɛ, ɛdeɛ no baeɛ, deɛ ɛbɛsii yɛn nan so nti no, ɛbaa saa no, me nso megye toom sɛ ɛnneɛ ɛwɔ sɛ aburokyerefoɔ nyinaa yɛkɔboa no, Nti me nso me dwene ho na me nso mede information no maa me nnamfofoɔ a menim wɔn ne mpanimfoɔ a ɛwɔ kurom ha. Ɛna wɔn so ɛneɛ yɛmmoa yɛn ho ano. Nti no Alex sɛ wotumi ma yɛn nyinaa ɛhyia deɛ a yɛbɛka yɛn adwene. Nti yɛyɛɛ meeting no yɛgye toom ɛna yɛde too Doctor anim sɛ seesei no movement no ayɛ strong yɛanya mpanimfoɔ a wɔn nyinaa ayɛ adwene sɛ yɛbɛboa wo ama yɛapushi wo ama wakɔ Na sɛ wɔkɔ na nkonimdie ba a, yɛde nhyehyɛɛ papa a aburukyirefɔɔ yɛabɛtena aburukyire ama yɛanya saa nimdeɛ ne ɔtema no bɛkɔ akɔboa ɔman Ghana na yɛn nso so yɛde aboa yɛn man. Nti botae titiriw paa a mode yɛɛ saa movement yi ne sɛn? Ɛne sɛ, amammuo a ɛwɔ Ghana firi mfa ne sɛ political parties a yɛnim wɔn a wɔwɔ hɔ te sɛ wɔn wɔ tumi wɔn abaa mu no, yɛnim sɛdeɛ wɔde ɔman no rekorɔ. Ɛnkɔ yie. Nneyɛɛ nso yɛ aburokyirefoɔ nso deɛ yɛ wɔ nteteɛ a yɛabɛtena aburokyire a yɛnya suahu ne sɛdeɛ amammuo no, aha amammuo no ɛyɛ asomdwoeɛ ne brɛoo ɛma Temanmufoɔ no. Yɛpɛ sɛ yɛde saa experience no a yɛanya no de kɔ boa yɛ man Ghana. Na yɛntumi nkɔ nkɔyɛ because yɛnni tumi nti gyesɛ yɛso yɛte yɛ yɛaban anaasɛ yɛnya aman no bi but Ghana nso so no wɔn mma yɛ kwan ma yɛntumi nte aban Because yɛ ntimi nkɔtra Ghana bɛyɛ sɛ four years anaa afa bi ansa na yɛ ate kuo na mmom as a movement yɛ kɔ no sɛ movement deɛ a movement deɛ yɛ ɛyɛ timamufoɔ yɛ ka yɛ adwen nti yɛ nso yɛ bɛtimi akɔ ne ɔman no akɔ pre ayɛ elections nti sɛ yɛ wini a ne yɛ so yɛ deɛ abrokyerefoɔ no yɛ so yɛ deɛ president a bɛsi hɔ sɛ mo mo ayɛ bi mo ayɛ adeɛ Nanso so no yɛse yɛde nsesae papa a ɛyɛ aburokyerefɔɔ nimdeɛ na ɛreba? Yɛde yɛn aburokyerefɔɔ yadwene a yasua anaa yɛn suban a ɛkura yɛn no yɛ nokorɛdie ne tema ne papayɛ ne akokoɔduro, nokorɛdie a ɛhia a yabɛhunu ha a yabɛsua no na yɛde kɔ? Wohwɛ bosome a aka yi a, aka bosome nsia na ɛyɛ sɛ abatoɔ yi aduru so. Monsusu sɛ moaka akyi. Oh, ɛdeɛ mmerɛ kɔ, ɛnokorɛ mmerɛ kɔ because saa pandemic yɛ baa yi, na nka ɔsɛ yɛn nyinaa wɔ Ghana na yɛ start na yɛyɛ ahoboa na yɛtumi ma amanfoɔ yɛyi yɛn ho adi na yɛ lankye yɛ yɛ yɛ manifesto na amanfoɔ gye yɛ tum but saa pandemic yi a ɛbaa early March yi a yɛ closuu borders ne ade no nti no ama yɛ nyinaa yɛaka akwantuo nti mpaeɛ na yɛbɔ sɛ Nyame bɛma kwan na mpaninfoɔ bɛbue airport no na yɛ nyinaa yɛakɔ na yɛakɔ akɔ start akɔ lankye nneɛma na preparation bi a ɛwɔ sɛ yɛyɛ biara yɛbɛyɛ sesei nso yɛgu so a yɛyɛ no online Nti no, obi a wobɛte yɛn nka biara sɛ aburokyerefoɔ, yɛ yɛreba abɛboa amammuo no abɛgye ɔman no asi hɔ no, na kyerɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ. Nti a yɛayɛ ready, na mmom aka sɛ yɛ yɛ yɛbɛkɔ akɔda adi wɔ amamam wɔ Ghana kuro mu a aka te sɛ Kumasi, Nkran nom ne ɛfiri Accra kɔsi North, yɛbɛbɔ dawuro ama amanfoɔ agye atom. Sɛ amanfoɔ gye tom wie a, na wɔn hui sɛ yɛaba a, yɛsrɛ youth no sɛ wɔn mmoa yɛn na wɔn nhunu sɛ aburokyirefo yɛde nhyehyɛɛ papa foforɔ ɛnyɛ old political system no anaasɛ old way of ruling the country no yɛde animdeɛ a ɛwɔ aburokyirefoɔ no mu a ne nteteɛ a yɛnya no ha no ɛna yɛde ɛbɛboa Dr. Thomas Sisi ama no abu ɔman no nokorɛm ama anigyeɛ ne ahotɔ aba wɔ Ghana. Hwan ne Dɔkta Thomas Asisi? Dɔkta Thomas Asisi na ɔyɛ presidential independent presidential wɔkɔ no independent because yɛn no yɛnyɛ politicians yɛnte eh, party yɛnte political party bia yɛyɛ movement na mmom yɛ leader ne deɛ ɔyɛ burokyerɛni a ɔyɛ eh, obi a watena burokyire abɔ ne ho mmɔden ɔyɛ nimdefo akɔ n'anim yie wɔ Amerika. Nti berɛ pa mu no, yɛbue ayi no a, yɛbɛkɔ campaign wɔ Ghana nyinaa ma obi ahu sɛdeɛ Dɔkta Thomas Sissis te. Ɔyɛ obi a ɔyɛ discipline, kyerɛ sɛ ɔdi akonim wɔ nimdeɛm ne nokorɛdiem, sɛ nyamesuro te ne mu. Ɔyɛ obi a ɔwɔ ahummɔborɔ ne adwene papa, ɔyɛ ɔse a ɔyɔ. Ɛnte sɛ yɛde no ada a, na adeɛ a ɛda n'akoma so koraa a ɔmpɛ sɛ ɔde bɛkɔ Anaasɛ ɔbɛgya hɔ wɔ wiase mu anaasɛ botaeɛ asi n'ani sɛ ɔpɛ sɛ wiase na especially ne kuromfoɔ nya so mfasoɔ ne sɛ nkyiremma a ɛyɛ youth, yɛka sɛ youth a nkyiremma, nkyiremma no ɔpɛ sɛ ɛso ba mfasoɔ, wɔn nyinaa nya nimdie anaasɛ nimdie a ɛkuta no no wɔn nya so mfasoɔ. Nti wɔde saa nteteɛ no ɛreba ade nkyiremma no, youth no abɛhyɛ amammuo no mu. ama amammuo no ayɛ den ama youth no atumi aboa som kɛse atumi aboa amammuo no that is one of his objective a ɛhyɛ n'adwene mu sɛ he is coming for the youth so ho so that the, should, the youth also will get involved in our, uh, eh, go, uh, eh, governance sɛdeɛ ɛbɛyɛ a eh, ɛnkɔba sɛ wawie sukuu wote hɔ wonyɛ adwuma nyɛ ɛnkɔba sɛ wɔkɔ sukuu na wote hɔnom a wonni hwee yɔ na wotu kwan akɔfa nsuo so akɔtɔ nsuom awu sɛdeɛ yɛnim sɛ binom fa desert so yi because of sɛ nteteɛ biara nni hɔ mma nkwadaa no nti wei nso yɛ botan kɛseɛ a yɛpɛ sɛ yɛde nkwadaa no nyinaa ba amammuo mu yɛse mpanimfoɔ bu bɛ bi sɛ mpanin to sa a ɛkɔ ababuo mu. Kyerɛ sɛ ɔpanimu biara no woware a na wobɛwo wo ne wo yere mo bɛwo, w'ahoɔden bɛsa. But w'ahoɔden no na ɛyɛ wo mma. Nti w'ahoɔden a na awɔ no na wode bi awo wo ba. Nti wo ba so ba bɛsi w'anan abɛgyina ne deɛ sɛ mpanimfoɔ so sa a ɛkɔ abɛbuo. Nti wei ne saa nimdeɛ a wɔse yɛhwɛ ma yɛn nkwadaa no anaasɛ yɛn youth no wɔn bɛsi yɛn anan. Ne sese yɛn amamuo a yɛkɔ yi, nkwadaa yi biara nim. You don't use the youth. You don't bring them on board. You don't get them involved. Ayɛ mpanimfoɔ mpanimfoɔ nkɔkorɔwa na wɔn tetetete positions ne institutions no ma eh, akantan amamuo no so na wɔn de nsisie eh, eh, eh, eh, bu ɔman no ɛna nkwadaa no ɛbrɛ nti wei yɛ botaeɛ a yɛpɛ sɛ yɛma youth no nya akwanya wɔ amamuo no mu obinom kuta nimdeɛ kyɛ mpanimfoɔ bebree Yeah. wɔakɔ sukuu awie bi abɔ master degrees deɛ wɔmmɔ ghana ni a ɔnni degree koraa no ɛna wo- woma no ɛyi a ɛdan a wɔbɛsi Yɛkɔɔ Nigeria sɛ wotee? Nigeria sansan no good ɔntoo blog da nso ɔtumi toe. Nyame. Bibi wohwɛ abɛɛfo mfidie a abɛɛ kura computers ne ayi. Very good. Whatsapp no ne ayi. Very good. Wonim bɛkura panin bi. Yes. Bɛyɛ sɛ wɔn a wɔn a wɔtumi tap off baako. Saa. Ba fa ma yɛn nkwadaa yi. Wɔn bɛ fikyere na ayɛ biribiara. Saa na ɛteɛ. Nso adɛn nti na yɛn use nkwadaa? Yɛn mma nkwadaa no mmɛboa mmɛsi anan na wɔn nyɛ deɛ ne yɛn ntaa wɔn akyi. Alex, seesei doctor wɔ America, sɛ ɛkɔba sɛ Plane yɛ mia ntom a mo bɛ yɛ dɛn. Oh ɛɛ yɛbɛ bie yɛnim sɛ nyame adaworoma ɔmo bɛ bie efi yɛ yɛwɔ bosome nsia ɛka even one day koraa na sɛ yɛbɛ bie ato mu a doctor bɛ ba doctor doctor bɛ ba aba ma yɛato aba no ama no efi sɛ ɔmo a yɛpɛ amamuo no nyɛ doctor ɛyɛ youth no na ɛpɛ amamuo no na ɔno deɛ ɔyɛ leader. Ɛhɛɛ, yɛse ɔpanin nni fie a ɛneɛ yɛse due. Enti ɔyɛ yɛn leader. Enti yɛɛ yɛ adwuma den. Nkwadaa no gu akyire a wɔn nyinaa ɛreboa ama yɛato aba no. Nti sɛ ɛfiri nnɛ kɔsi bosome nsia no deɛ yɛnim sɛ by all means yɛbɛbie. Yɛbie a, doctor bɛba ama yɛde ɛyi aba toɔ no ahyɛ ne nsa. Mmabunu a ɛwɔ fie saa berɛ yi, ɛdeɛ nkuranhyɛsɛm na woka? Na afei wɔn nso de wɔn ho agye saa dwumadie a modi yi? Aah yɛ deɛ ɛnokorɛ nie w'abusa asɛm ama ɛɛ ababunu a wɔn wɔ efie Ghana yɛba ma mo abrokyire foɔ a wɔn wɔ akwantuo mu nyinaa nim sɛ yɛ man no ɛbrɛ yɛ brɛ yɛ brɛ yɛ deɛ yɛte akwantuo mu deɛ yɛ ni ɛhaw nanso yɛ hwɛ a yɛ ɛɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ nkyiri mma yi anaasɛ yɛ mabun yi yɛ brɛ yi yɛ ntumi nkasɛ ɔman no nkɔ nda mpae na mmamu no mmerɛ. Enti yɛrebɛgye tumi no anaasɛ yɛrebɛgye kyɛngyi no de ama ayi no, babunu no. Enti na wɔn nyina ara mfa ɔseɛ ne ɔyɔ nto aba. Wo a wo register a register, wo a wo register nso to aba ma Doctor Thomas Sisɛ Ne amammuo no, sɛ ɛbɛdi ne nsam a, wɔde mmabunu no nyinaa bɛhyehyɛ baabi, ɛbɛ ne nnwuma no nyinaa bɛhyɛ wɔn nsa, ɛfiri agriculture so, industry, biribiara, adwuma biara a ɛwɔ sɛ yɛyɛ biara, yɛde ababunu no, youth no, na ɛbɛsisi ano ama wɔn ahwɛ so, because mmabunu no wɔ ahoɔden Ɛna mekae sɛ, Sɛ mpanin to sa a ɛkɔ babun mu no, mpanin, wɔto sa a ɛkɔ babun mu. Nkwadaa no na ɛwɔ ahoɔden seesei, ɛwɔ nimdeɛ, ɛwɔ atema ne ahoɔherɛ so sɛ wɔsɛ wɔyɛ adwuma no ma yɛn. Saa na yɛyɛ no aburokyire baabiara. Wokɔ baabiara, youth no na ɛcontrol ɛyi no. Ɔho, industries ne companies no da mpanimfoɔ no ayɛ directors taa wɔn akyi. Yɛn na yɛdwene na yɛhwɛ Obi a woyɛ w'adwuma a wonyɛ no yie na wode asisie anaa pɛsɛmenkonya ne sika die no, yɛbɛyi wo hɔ. Na mmamuo no deɛ, menim sɛ nkwadaa no bɛtumi abu. Nti nkwadaa no, youth no, monyɛ ready. Students, females, ladies, obiara mfa ne ho nhyɛ mu, adwadifoɔ ne mmaa ne mmarima nyinaa. Efisɛ yɛyɛ a yɛne ɔman no, na yɛnnye tumi no, na aburokyerefoɔ, yɛnhwɛ sɛ adwuma a yɛreyɛ no, yɛbɛma Nokorɛdie a yɛde hyɛ no aburokyire no nso aba Ghanafoɔ no adwene mu ama yɛde nokorɛdie saa no abu ɔman no. Ɛnkɔyɛ sɛ tetetete no nkɔkorafoɔ na wɔtete hɔ no a wɔn akantan ama youth no mmom gu abɔnten na wɔn ntumi nyɛ adwuma nyɛ no. No. Saa nsesaeɛ no, aburokyire foɔ yɛbɛhwɛ ama no aba so. Doctor Sise nso so ayɛ ready sɛ yɛde tumi no hyɛ ne nsa a Wɔde ɔseɔ bɛyɛ ɔyɔ ama youth no nyinaa anya adwuma. Adwuma nni hɔ nyina ɛbɛ create biribiara ama obiara anya adwuma ayɛ na wɔn nso so no ɛm sɛ adwene papa a ɛwɔ ma youth no ɛwɔ nti no mo nyere mo ho na mo mmoa yɛn. Yo abusuafo a mo hwɛ a adom TV ɛm sɛ movement no yi deɛ ɛno ara na yɛn nua Alex ɔde ato dwa no mo nyinaa mo mfa mo ho nhyɛm na dwuma pa a wɔn bɛdie no ɛbɛtumi aboa ɔman Ghana ɛne wɔn a ɛte mu nyinaa Efisɛ sɛ nkwa yɛ da a atere nso sɛ bi no, ahe ara na yɛde mo besie, na awɔtwe sɛ nnɛ mobɛsan ate yɛn nka, Mue ɛne awo, mo mmabaa.